Eh, uyu iguchu iri tasanganisa mishonga imwe yacho iri apa njaidoma mazita aya ne- ne- nezvainoshanda wozi vanhu vakusangana nezvirwere zvakasiyana siyana totanga imba yevasikana inonzi nanga inorara vasikana vasati varoorwa negota gota inorara vakomana vasati varoorwa kunanga tinenge tichidzidziswawo sevasikana tichirairwa tichidzidziswawo kubika kuitira kuti kana wazopindawo musha wevanhu usazoshayo zvekuita ndokurudzira kuti ngatizivei mushonga inorapa unogona usina mari orwariwa nehama yako unokwanisa kumubetsera nemushonga yechivanhu so panapa ndemushonga yandinayo Eh, totangira apa paguchu apa zvimwe zvacho vanoenda muzvipatara but panenge pachinzanzi panodiwa mishonga yedu yechivanhu eh, uyu iguchu iri tasanganisa mishonga imwe yacho iri apa njaidoma mazita aya nezvainoshanda was vanhu vakusangana nezvirwere zvakasiyana siyana totangira kunoko kubhenji redu rekudiki Uyu muzeze unorapa mazino nemaziso. Mashizha unomatora omaomesa omaisa pakajira woisa mvura odonhedzera muzino apa ziso e, aya makanda unomabhoilisa oita uchipfunda pazino uyu unorapa bp toya panapa awe masamba masamba emusango aya anoitwa mutii panapa tine chiguri ichi chatakaboora takaisa tambo chinodzivirira maumunya Panapa tine umwe futi mushonga wemazino uyu uyu chigunguru huku panapa tine wecancer gomarara uyu unonzi zumbani covid-19 chikosoro flu ndonodzivirira nekuisa mutii futi unonwa pamushonga wedu wechivanhu tine mushonga yakasiyana siyana uyu wese wakapinda umu uyu muhungu manyon'o unorapa nyon'o apa tine

panapa tine ndingoda kukurudzirawo vamwe vangu kuti vasarambe vachingoitawo zvinhu zvine utano because zvinodhameja miri yedu tinodawo kuita zvinhu zvine utano kuitira kuti pavachazokura vana vedu kana dzimba dzatichazoendawo tidzisoa zvine utano Eh, tine mandire mandire idzi mandire unongokanga woisa munyu mandire unodya dzinobatsira pakumedza uyu munyemba munyemba nemutsine nemunyevhe zvinongoitwa zvakafanana zvinoshandisa pakuti miri ugwinye mukaudya ndosaka vanhu vekare vaigara vakasimba idzi nyimo nyimo unoomesa wozobika waomesa nyimo idzi unobika dzinobatsira futi pakusimba miri aya mapudzi mapudzi unocheka omaisa mumvura kana ibvo woisa mukaka woizviita kunge nhopi dzinobatsira futi ichikafu chekudya idzi nyemba nyemba dzinowanika mumunda Nyemba tinodzibhoilisa todya dzinobatsira. Tine magaka, magaka anobatsira pakuti munhu kana wadya sekuti than kuti upe vana mazepe, unoti mwana apedza kudya sadza unomupawo magaka kuitira kuti mwana agare ane utano hwakanaka. Idzi inzungu dzakaomeswa, munogona ini kunzwa muchakunanzvo. Nzungu dzakaomeswa dzinobatsirawo. kana muchitandara panguva yekutandara iya munogona kungopota muchidyawo nzungu dzakaomeswa idzi nzungu dzakatokonorwa nzungu dzakatokonorwa munokwanisa kudzibika kudziisa kana munyemba musanganisa nemunyemba nenyemba eh, mudya nenyemba ichi chibage chibage chinyoro chatinowana mumunda munobhoilisa modya moisa tumunyu modyawo chibage chinyoro uyu mubora muborawo tinobika semutinowoshandisa semuseu seusani tinoisa musadza todya nesadza mubora izvi zvese izvi ndezvekudya zvinobatsirawo kuti vanhu instead of kuti mudye zvisisina utano mazuva ano zvinongouyawo zvakaita semaspageti mazepe nezvakawanda wanda munodyawo zvinhu zvine utano ndosaka vanhu vekare vaigara vakagwira rupasa rinobatsira pakuti rinogarwa nevanhu vanhukadzi vachibika Ichi choto choto chinobikiswa nevanhukadzi. Tine hari iripo inonzi hadyana. Hadyana inoshandiswa pakubikisa usavi nezvimwo. Idzi dzese hari dzine zvisero. Zvisero zvinoshanda pakupepeta zvinhu zvakaita sechibage nezviyo. Iyi tswanda, tswanda tinoishandisa pakuisa zvinhu kana tabva kunokohwa. Tinoisira mutswanda. Iyi migoti, migoti tinoishandisa pakubika sadza. tine tine hari inonzi chirongo chirongo iyi hari yatoshandisa pakuchera mvura nekuchengetera mvura ishumo shumo inoshandiswa pakuti kana tabikira doro redu mugati tinoisa mushumo yo shumo yehari inoshandiswa pakupira vanhu vakaita semadzimambo doro Iyi ihwedza, hwedza tinoishandisa pakukamira mukaka. Takamira mukaka muhwedza tinoisa muhodzeko, idzi dzese ihodzeko. Hodzeko ino inoita kuti mukaka ukore. Idzi dzese imbiya, mbiya dzine mazera akasiyana. Mbiya tinodzishandisa pakuisira chikafu chakasiyana siyana. Uyu mutswi neduri, mutswi neduri tinoshandisa paku pakudzvura zvinhu zvakaita senzungu nezviyo. ichi chinhu chinu chinoshandisa pakuisira mafuta ekubikisa iro igango hari kana yatsemuka hatirasi tinotora tinoitora toiitira gango gango tinoishandisa pakukangira zvinhu zvakaita senzungu nemaputi